Insellmulkom u nilqgħukom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Illum erġajna ġejna fuq is-sit tal-Marsa Junction Project, però mhux ħa nitkellmu fuq il-flyovers. Għaliex?
Għax il-flyovers se nerġgħu nitkellmu fuqhom lejn l-aħħar tas-sajf meta waħda minnhom tkun waslet biex tinfetaħ. Minflok illum ħa mmorru taħt il-flyovers għaliex hawnhekk qed issir ħidma kbira u la issa Meta għaddej ix-xogħol u lanqas la jitlest tax-xogħol mhux ħa jkun jista' jidher dan ix-xogħol. Infrastructure Malta qed tagħmel xogħol kbir ta' servizzi minn taħt l-art. Qed isiru elettriku, ilma, drenaġġ, telekomunikazzjoni u anke sistemi tal-qugħ tal-ilma tax-xita. F'kollox, taħt l-art bejn Triq Aldo Moro u Vjal Santa Luċija, Infrastructure Malta qed tgħaddi aktar minn ħmistax il kilometru ta' servizzi. Dan ġifieri iktar mit-tul ta' Għawdex. Mela nibdew mill-elettriku. Taħt toroq bħal Triq Aldo Moro, Triq Santa Luċija f'dawn l-inħawi, għaddejjin dat-tip ta' cables tal-elettriku li huma parti mis-sistema tal-elettriku li tista' tgħid kruċjali għall-pajjiż, dawk li jgħaqqdu. Il-power station ta' Dellimara ma' dik li darba kienet il-power station tal-Marsa u allura minn taħt l-art hawnhekk tista' tgħid li għaddejjin dal-pajpijiet tal-elettriku li bihom jissupplixxu rħula fl-inħawi tal-Marsa Junction Project. Dawn qabel kienu mirduma taħt it-terrapien imma issa kif qed taraw qegħdin eżibiti hawnhekk biex meta jkun hemm problema kemm jiġu u jirranġaw mill-ewwel. Mela, bħalissa, imxu warajja, għaddejjin minn waħda minn dawn il-mini li jissejħu Walk Through Culverts. Kif qed taraw, hawnhekk mal-ġemp għaw il-cables kollha imwaħlin. Issa f'każ li jinqala xi ħsara, il-ħaddiema kemm jinżlu għaw bħalma qed nagħmel jiena u jirranġaw fejn ikun hemm bżonn u b'hekk ma jkunx hemm għalfejn tinqala' triq mill-ġdid, anzi, kollox jibqa' organizzat u t-tiswija ssir minnufih. Din iż-żona tal-Marsa Junction Project qed isiru iktar minn 3.2 kilometri minn dawn il-mini. Iżda hemm iktar f'dan il-proġett għaliex taħt l-art għaddejjin ukoll kilometru u nofs ta' kanal ta' drenanġġ. Eżempju, minn hemmhekk ġejja kanna partikolari li tibqa' sejra f'dik li nsejħulha tappiera biex jekk ikun hemm xi inspection jew inkella jkun hemm xi ħsara jinżlu fiha u ma ssirx ħsara lit-triq u lill-flyovers. Għaddejjin ukoll żewġ kilometri u nofs ta' pajpijiet li jwasslu l-ilma tax-xorb f'ħafna lokalitajiet u aktar minn erba' kilometri ta' pajpijiet għall-kejbils tal-internet u telekomunikazzjoni. Fl-aħħar nett, biex it-toroq u l-flyovers ma jegħrqux meta tagħmel ix-xita, Taħt l-art se jkollna wkoll sitt kilometri ta' katusi biex l-ilma jgħaddi minnhom. Biex niftehmu hawnhekk ikun hawn spral biex jinżel l-ilma u jmur fil-katusa. Sadanittant Infrastructure Malta kompliet għaddejja wkoll bil-bini tal-pedament ta' dawk li ħa jkunu l-flyovers. Dawn qed jinbnew qishom kolonni tal-konkos u jiddaħħlu fl-art, b'żewġ sulari taħt l-art. B'kollox, la jitlestew il-flyovers mhux se jkunu jidhru imma taħt l-art se jkun hemm mal-460 waħda tal-konkos. Kif int ħabib tiegħi? Ħa nieħdu fajf, imma l-ħaddiema le għax jibqgħu għaddejjin bix-xogħol biex ikunu on schedule jew għaliex le, forsi daqsxejn qabel. Dawk kienu. l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Hekk hu, biex iżżommu ruħkom aġġornati dejjem iħtlu fuq is-social media kollha ta' Infrastructure Malta u aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.